chanyenje ine maskills watitaisa kufaisa madili okay viewers uh, panapa ndina marabha handiti kani rabos mira rabos da unyatsombokubvunza mubvunzo yangu wozongondipindura handiti kani eh. eh, ndiri kuona pazvese tv vanhu vari kubvunza anzi ah parowa skiti uri wega kana pakarohwa fishmonga yega uri wega handi vana kubvunza kuti ko kapfupi ari kupi handitika kapfupi akaburitsawo achirova yake skit handitika ari ega vanhu vari kubvunza kuti ko ona ka marurova nawo ka vasati avajaira tajaira combination yakapfupi namarabha ende eh, vakomenda futi ah, ive kana bhutisi akarova ari ega asina ked handika hatina kuzvijaira so isina kunyatsonzwisisa kuti ah, doti mumbuudzwa mafans kuti Eh, hanzi zvakamira sei pakurova maskits mese apapa chii chiri kunyatsoitika chazviyazvo eh, eh, mm. thank you mr jojo you are welcome julius you are welcome mm. ndinotaura mm. ndichiti inini mm. nakafuvi mm. eh, anoitwa mm. fredi mm. manjalima eh. inini eh. nafredi manjelima eh. hatina kumbosiyana takabatana semagaro kuti nama
oraiti aiwa but wodaka inzwa unzwe hanzi hatina kumboona maskitsi pazvitv muchirova mese why musiri kurova mese maskitsi ini ndairwara Eh. time yacho iyoyo Mm. Em, nafredi Mm. eh, manjalima Mm. anoitwa baba ngaa Eh. Em, eh, ndairwara Mm. Eh, ana kusiyana naye Mm, mm, mm. takabatana Mm. zisonge Mm. wondi zi- eh,

andidhakwe Eh. Em, ndine injury Okay. andinayo Alright. Eh, ku- kupa zose Mm. tv Mm. eh, maviewers Mm. eh,

ndipo orit oh. orit maviewers ndedi vada kuziva ukama handiti ka kana uchigarawo nevanhu muchiyanana ka you should interact chiudzana chizivana kuti zvakamira sei handiti ka e masupporters ndeedu aya maviewers ati makatema makatuka masupporters ka amheno vanozokusapotawo handiti ka so amheno vari pane zvimufi zvamuda kuti titaure nawo masupporters vanange vachibvunza da kuziva kuti zviri kufamba sei chazvo chazvo so mamwe maskills chamaonere pamberi apa nawanana kabvupi eh, tinoaona Eh, nakapfupi Eh. Eh, takabatana Eh, ndinoti Eh. mwari Eh. ngatikomborere Eh. nini na fredi manjalima Eh. kapfupi Eh. anoitwa babanga Mm. Eh. Eh, zvandingade kutaura mm-hmm. pazose mm-hmm. tv mm-hmm. ndoda kuti kutaura kwandiri kuita uku injari yakauya mm. kana bhabharazi anoziziwa mm. anapiri mm. anoziwa mm. pano akatemwa mm. eh, ndaibva kuchinhowi oraiti eh. matsotsi matsotsi eh, i think mm, ari padhuze ka bhabharazi bhabharazi uyatinzwe kuti zvakamira sei babarazi uya ibabarazi ari panapa usha ibabarazi tiudze hanzi chii hanzi unezvaunoziva nenyaya yenkomana chii tiudze zvizviri
ndotenda pazvese tv kuti mm. maviewers mm. ese mm. eh, ngavasarasikirwe talenda riripo action dzese dzibo chero mwana achidileya kutaura but action yeseoda kutaura nemaviewers right mm. kana imi maifarira marabha handizika mm. e, tikazotadza kuzoti ha ah, nokuti akutaura achiregeamuchamude eh, hazvichaita zvafana nemusikana odana nemusikana ona musikana ari aita kana problem otanga kuti anzi andichamulava hazvimakesense amene zvimwe zvavataura futi eh, eh.
eh, pataibva kuchinhoi isusu omaitori mese pazvakaitika tatengesa macopies edu takawelkamwa nechinho yese vakatifarira vakatisupport vakatipa mari uyu ndiye anga akabata bhegi remari but whereas you see kuti sometimes mm. vanhu you get drunk or for joy kuti chichinga kuti takuenda kumba for traveling then pavapinda vamwe vafanhu vakakwirira panyabhira ndopo vakatanga kudenana naku vana uziva kuti uyu ndivarapa vanhu vese mukombo vavapindira dimamusiuziva kuti ndivarapa vanhu vaya vanga vakadhakwa Alright. Vachibva kuzvigure kwavo vamene. Mhm. Paakaburuka mfana eh, Mm. ava ruwachi Eh, baraba fight. Ore Ah, miti. Vanhu vese vava vajamuka kuti ah mfana uyu haangaite se angarove mu- angore marabha bhozi ati pasitopo Eh. achingoburuka achingokrosa tara pamount upton pai pai Eh. akazoona kuti vanhu vese vakusimuka kuita vamuite se Eh. vamumhanyisa vatora chi Eh. apa anga atora bhegi remari akatiza naro akarikanda pasi ndopakangonhonga chidhinha haana kusikidza akakanda kwete zvekufufunyuka zvizovaroakomajeje but so whereas kana tichiri naye muskirya let's go ahead